Ә Тинчурин театры труппасы үзе җитди, үзе фәлсәфи әсәр, дөнья драматургиясендәге танылган пьеса, Уильям Шекспирның Гамлетын уйнады. Саф татарча, Нәкый Исәнбәт тәрҗемәсе буенча. Артистларны Шекспир нәрсәгә өйрәткәнен Адымнар барып күрде. Смены мяча уенны туктатырга. Шекспирның Гамлетын куяргамы-юкмы дип ун ел баш ваткан Тинчурин театры режиссеры Рәшит Заһидуллин, Ниһаять, өлгереп җиттек, ди. Артистларның тәҗрибәсе җитә. Шулай да Шекспирны кую режиссер өчен дә, артистлар өчен дә имтихан бирү белән бер булган. Дүрт ай буена репетиция, мастер-класслар, хәтта сөйләшергә дә яңадан өйрәнгәннәр, чөнки спектакль шигъри формада, гадәти сөйләмнән шактый аерыла. Менә бу
сорау.

Театр училищесыннан соң биш ел сәхнәдә. Гамлет образы аның өчен сынау кебек. Характерны ачып бирә алсаң, профессионал, ача алмасаң, юк. Роль бирелгәч тә, Шекспирны кат-кат укып чыга, илле тапкыр. Курайда уйнарга өйрәнә. Аның Гамлеты башкаларныкына охшамаган. Андый кешеләр бу дөньяда бар, без шуны әйтәсебез дә килде. Безнең Гамлет ул тормышчан пьеса дип. Андый пьесаны, чөнки менә кайбер безнең инде э, берничә прогоннар булды, менә олы кешеләр карап киткәннән соң 80 яшьлек, 70 э, яшьлек бабайлар әбиләр әйтте, менә э, ниһаять без Гамлетны аңладык диделәр. Гамлет белән Лаэртны уйнаучы актерларны фехтованиегә өйрәтәләр, Тольяттидан каскадер чакыртып. Чып-чын Саксония кылычлары белән сугыштыра ул артистларны. Коралны да заказ буенча махсус эшләтәләр. Безнең башта шпага күпкә җиңел, боларны күтәргәч тә безнең беренче көннәрне куллар калмады. Аннан соң инде дөрес эшләмисез дип, аның белән яңадан өйрәнеп, яңа элементлар кертеп, яңа, яңа дим инде, гел өр-яңадан булмады ул, ләм матур айтырга тырышып, менә шулай берничә дәрес эчендә шушы сугышны ясап бетергән бездә. Кылычны кулда шактый җиңел әйләндерә егетләр, үтереш мизгелләре дә чып-чын кебек. Бу күренешләрне кую рухи яктан авыр, ди артистлар. Моңарчы мондый катлаулы әсәр куелган булмагач. Гомумән, һәрбер персонаж бу спектакльдә бик авыр, үзенчәлекле. Һәрбер рольне шулай дияр идем, һәрбер персонаж, һәрбер образ шундый авыр. Әлбәттә, барыбызга да бик авыр булды. Шуңа күрә без аны Дүрт ай чамасы эшләдек тә, менә инде хәзер тамашачы хозурына күрсәтергә мөмкинлек туды бит инде. Менә алар нәрсә дияр бу рольләребез турында, спектакль турында, гомумән. Спектакльнең тагын бер үзенчәлеге, артистлар аны сәхнәдә түгел, ә фойеда уйный. Монда акустика шәп, ди режиссер. Тамашачылар да шунда утыра. Йөз урынга исәпләнгән зал. Декорация дә юк диярлек, барыбер картина гына. Бу спектакльмзне без теләсә кайсы урында уйный алабыз, чөнки бу спектакльнең декорацияләре юк. Кәгазьдәге пьесаны сәхнәгә яраклаштырып язучы да Рәшит Заһидуллин үзе. 98 битлек әсәрне 63 кә калдыра, чөнки пьеса зур, бөтенләе белә куйсаң, тугыз сәгатькә сузылыр иде, ди режиссер. Болай да спектакль өч сәгать бара. Әсәрнең иң мөһим күренешләре, гаилә кыйммәтләре, шәхес өчен гаиләнең роле кебек темаларга уйланулар анда. Трагедия жанры кабул итү өчен катлаулы булса да, бер тында карала, ди театр тәнкыйтьчеләре. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Казан тередокомпаниясе.